ветераннара уонна нэһилиэк олохтоохторо эйиини барыгытын бүгүҥҥү өрөгөйдөөх Улуу Кыайыы алтыһын сэргэ сылынан оскуола коллективин аатыттан идиитик истиҥник эҕэрдэлиирбит көҕүлээн бу өрөгөйдөөх үөрүүлээх кыайыы күнэ буолуор диэри күөн сылы быһа биһиги бу тыыл ветераннарбыт сэрии ветераннарбыт сору сору муму эрэйи көрбүттэрин көрбүттэригэр бу түһүн сылы быһа элбэх хаан тохтуулаах, көрөһүн сүүрүүлээх, харах уулаах, ыныртаахай ыныртаахай быһыар сыллары сыллар ааспыттарыгар биһиги кинилэргэ улахан махталбытын тиэрдэбит. Биһиги маннык өрөгөйдөөх, үчүгэй, дьоллоох, иллээх, эйэлээх олохтолорбутугар кинилэргэ сиргэ тиийэ бокулуоннаан туран улахан махталбытын тиэрдэбит. Уонна тын баҕарыа этибит эһигини хаһан даҕаны ыарыы-сүдүү думна сырытын, дьаһах таарыйбатын куруук эһигини тулалаатыннар төрөппүт таптыыр оҕолоргут, сиэннэргит, чугас аймах билэ дьонноргут. Кинилэр кинилэри кытта бииргэ үөрэн-көтөн өссө да өр сылларга дьоллоохтук, уһуннук олороргутугар баҕарабыт. Өссө төгүл кыайыы улуу бырааһынньыгынан! С Днем Великой Победы! Ура! Эҕэрдэ тылларар Мичээр оҕо саатын сэбиэдиссэйигэр Алексеева Левкина Анатольевна. улуу бырааһынньыгынан күндү нэһилиэгим олохтоохторо эһиги баргытын Илбэҥэ Мичээр оҕо саадын коллективин аатыттан идиэйэтик истиҥник улуу бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибин Тынча тоҕус сүүс сырдым биэс сыллаахха ыам ыйын тоҕус күнүгэр советскай буойуттар фашистскай Германияны тайбыттар. Бу ынырык сэриигэ элбэх киһи өлбүтэ. Ол гынан баран, биһиги солдаттарбыт подсобнук, хоодуоттук Ньуройдуу сэриилэһэн бу кыайыыга ситиспиттэрэ дойдуктара. Кинилэр фашистартан атын дойдулары ытта быыһаабыттара. Биһиги өрүү бүтэрэйтэрбитин ытыктыы уонна өйдүү сылдьыахпыт. Ытыктабыллаах сэрии тыл ветераннара! Бүгүҥҥү өрүһүйдээх бырааһынньыгынан итиитик истиҥник өссө төгүл эҕэрдэлиибит! Оҕолоргун, сиэннэргин куруук доруобай үөрү тута сырыттыылар. Өссө төгүл ыллыы бырааһынньыгынан. Өрөгөйдөөх Улуу Кыайыы сыл албан сэттэ сылынан ура! Эҕэрдэ тыл баран Алаһа Мунньалаҥ киинин директорыгар Балаатьева Вероника Владимировна. Үтүө күнүнэн күндү нэһилиэгим олохтоохторо, күндү үөрэнээччилэр уонна сэрии тыыл ветераннара! Эйги бу бииги дьоллоох олохпут туһугар сыраҕытын ууран үлэлээбит, үлэлэспит дьоннору маннык бырааһынньыгынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Баҕарабыт иһиэхэ өссө даҕаны уһун кэмҥэ ыалдьыбакка, хомойбокко, аны хаһан да куһаҕан буолбатын, куруук биһиги дойдубут үрдүнэн күөх халлаан турарыгар, ыалдьыбакка уһуннук олорорбутугар. Турбурдун эйэ, баар буол, суох буоллун сэрии, Бастыҥлаах тыл бэтэрээннэрэ, бу эйэлээх олох туһугар эһиги тохпут төлөһүҥҥүт, хааннаах маастаргыт, сыралаах сылларгыт хаан домнумнуо суохтара диэн андаҕайабыт. Эһиэхэ Улуу сэрии кыттыылаахтарыгар, тыыл дохсун үлэһиттэригэр биһиги эдэр көлүөнэ дириҥ ытыктабылбытын, барҕа махталбытын бэлиэтиир Георгиевскай ленталары бэлэхтиэхпит. Дьол-соргу аргыстастын, үөрүү-көтүү эҕэрдэһэ сырытты. Ыарыы ыалласпатын, кырдьыы кыттыспатын, сайаҕас санааҕыт сайда турдун, рууһаҕыт туомнаһыҥҥатын диэн алгыспытын этэбин. Оҕолорбут, сиэннэргит, чугас дьоҥҥут үөрүүтэ ситиһиилээх, эһигини арыаллыы араҥаччыны сырыттын. Кинилэр кылаас тапталларыгар уһуктанан, өссө да уһуннук, дьоллоохтук олороргутугар, үөрэ-көтө сылдьаргытыгар баҕарабын. Дьыл-хонук төһө да ааспытын иһин, биһиги умнубаппыт билиҥҥи дьоллоох олохпут туһугар бэйэлэрин сырдык тыыннарын толук уурбут бойуттары кэскэбил гирляндатын ууруу биллэриллэр.